Hemmäňiz hoş geldiňiz. Birinji çykyşymyz gynansagam wagt tapawudy sebäpli düşünişmezlik bolupdyr aramyzda. Ikinji çykyşymyz bilen dowam edýäs. Doktor Maral öz doktorlyk derejesini, medical doktorlyk derejesini Türkiýeden alan. Iki müň on sekizinji ýylda Harward Medical School-nyň kardiologiýa bölüminde postdoktoral skalar bolup işlän. Ýaňy-ýakyndan bärem UC San Diegoda postdoktoral skalar bolup işleýär, NAFLD Research Center-de. Bu günki çykyş etjek temasam çaga saglygy. Hoş geldiňiz, doktor Maral.
Sag boluň. Ee, siz başlap bereýinmi?
Başlabyň.
Ee, şu gezek başda Tasa bilen gürleşemizde haýsy temany gürleşeli, haýsy tema aýdyp bersek gowy bolarka diýip pikir edipdik. Ondan soň maňa köp gelen zatlaryň biri, teklipleriň biri çaga saglygy barada bir tema. Ondan soň ilki pikir etdim, bölek-bölek edip her temadan bir, her sorag-jogap şeklinde etsem diýip, on ýaly etseňem gaty garyşyk bolýar. Biram Gysga-gysga jogap bolansoň adamlaryň kän ýadynda galanok. Şonuň üçin şu gün Çerupnoý barada, Çerupnoý barada aýdyp berjek. Bu zadyň kellede indi biziň Türkmenistanda ýa-da SNG döwletlerinde köplenç eşidilýän zat. Iki çagaň birinde Da, çiripnoý wa çiripnoý wa diýilýär. Aslynda şu çiripnoý diýilýän zat näme, onuň bir gelip çykyşy, onuň epidemiologiýasy şular barada gysgaça gürrüňme resim gelýär. Ýöne bellik men pediatr däl, şonuň üçin käbir zatlaryň doly hemme zady açyp gürrüň berip bilmän bilerin, wagtam çäkli bolansoň, şuny aýdasym geldi, ýöne gowy edip hem okadym, barladym, şu wagt iň soňky zatlara görä aýdyp berýän, diagnostikalara we zatlara görä, epidemiologiýa görä. Ýagny ilkibaşda çyrpnoý hakykatda näme diýmek şony göreliň. Aslynda ýalňyş ulanylýan sözleň biri. Çaga beýnini anatomiýa we fiziologiýasyny göreris başda sebäbi ilki başda bir zadyň bir keseliň nädip bolýanyny bilmek üçin sagdyn wagty näme bolup geçýär şolary düşünmek gerek. Çagada kelle çanak içki basynjynyň ýokarlanmagy ýagny çyrpnoýyň kesel barada aýdarys. Soň epidemiologiýa ýagny näçe Dünýäde näçe çagada görülýär? Şolary em edip aýdyp geçer. Soň çirepnoýyň sebäpleri, alamatlary, diagnostikasy we bejergisi barada. Bular has içgin gidýän zatlar, ýöne men iň aňsat şekilde gürrüň bermäne synanyşaryn. Indi köp ene-atada görülýän zat, çaga aglasa ýa-da köp hereket etse, ýa-da kelläm agyrýar diýse, göni doktora gidilýär, pediatra. Pediatram görýär, ýagny seniň çrepnoýyň bar diýýär, bir topar karbamazepin diýdi, agyr-agyr dermanlar ýazýar, buşadyrýan dermanlar ýazýar, diuretikler. Şoň bilen çagany ugradýarlar. Indi şuny hakykatdan şon ýaly zat barmy? Biz näme üçin Türkmenistanda şon ýaly iki çagaň biri çirip noýly diýip pikir edilýär. Bu Orsýetde-de görülýän zatlaryň biri. Birazajyk okap gördüm welin Orsýetde-de köp soňky döwürde moda bolupdyr çagalara çirip noý diýip goýmak. Ýani bir Munuň sebäbi näme bolup biler? Ýa-da hakykatdan hem şon ýaly bolma sebäbi barmy? Şony görmek üçin bir ilki başda gürrüň bermek isleýän. Ilki näme diýmek? Kelleçanak içki gurşawynda nerw dokumalarynyň, ganyň we serebrospinal suwuklygyň belli bir mukdaryny öz içine alýan ýapyk ulgam, ýagny skal diýilýän zat çirip Çerep diýilýän zat ýapyk ulgam, kraniýospinal bölümdäki basyş, ýagny indi pikir ediň, adamyň dawleniýesi diýilýär, gan basynjy. Onuň basynjy başga zat, kesgitlenmesi, kelledäki basynç başga zat. Ýagny biziň nemämizdäki, bedenimizdäki basynjyň köp üýtgese-de, giň damarlarymyz giňäp, daralyp bilýäni üçin, derrew göni başda kesel bolup ýa-da ýaraman orta çykmaýar. Birazajyk köp wagtdan soň zat bolup bilýär. Ki ýokary gan basymjynyň bardygy belli bolýar. Ýöne kelleçanak süňk bolansoň oň içi giňänokda süňk. Şonuň üçin çalaja üýtgese beýniniň içindäki basynç derrew uluda-da kiçide-de uly simptomlar berip bilýär. Indi kelleçanak şo nemäniň içinde pikir ediň, beýin içinde o zadyň içinde, suwuň içinde bir top bar ýaly pikir ediň. Aslynda şu suwuklyk beýiniň, beýiniň ýagny özüniň organynyň çerepe degmesinden goraýar. Ýa-da trawma zat indi şu wagt ýykylamyzda, edemizde beýin şonuň içinde edil neme edip, süňke baryp yzyna gidip şeýle trawma bolmaz ýaly aslynda şony içinde gorap saklamak üçin şo suw bar. E, aslynda beýniň içindäki, ýa çerepiň içinde e, ýüzde segsen prosentini beýniň özi tutýar. Ýagny ýüzde segsen prosenti e, beýin, e, on prosenti gan, serebrospinal suwukluk diýýän, ýagny çerepnoý diýilýän suwuklugyň özi on prosenti tutýar. Ýagny gaty az tutýar, ýöne daşyny aýlap durýar beýniň. Diýşim ýaly diňe yzat etmek üçin şony gorap gorap saklamak üçin beýni häzirem nähili işleýäninem gürrüň bererin keleçanyň içi keleçanyk gümmezi bilen berk goralýar aýdyp geçişim ýaly indi intrakranial basynç diýmek basyş näme diýmek Kelleçanagyň içki basyşy ýaňky suwuň basyşynyň ödemesi bolýar, pressure diýilýän zady bolýar. Bu beýniň garynjyklarynyň içinde dolanýan suwuklygyň basyşydyr. Ýagny on prosent ýagny aýdan on prosent bar diýen suwumyz aslynda beýniň daşyndan şeýle aýlanyp köp näme edip durýar bular e, öndürilip durýar şu suw e, öndürilen soňam ony belli bir derejede damarlardan e, zat edilýär aýlanyp durýar bedeniň içinde ýagny garynjyklar bolýar beýniň birinji lateral garynjyklar interventrikular garynjyklar şu garynjyklardan şu suw aýlanyp damarlara gidýär, damarlardanam bedene gidýär. Şon şon şeýle bolansoňam basynç köpelenok, şo bir durşuna durýar. Sebäbi e, ekstra e, öndürilen basynjy cerebrospinal e, suwuklygy venler bilen bedene ugradyp durýar. Indi bu ýerde-de gifini görýänsiňiz şu taýda ýadyň bu garynjyklaryň şuň içinden geçip durýar suw. Ýokardan beýniň daşyndan geçýädäni şu suwlardan hem geçip ne ýene görkezeýin. Ine şu taýda garynjyklar bar. Suw şeýle aýlanyp garynjyklara gelip, garynjyklardan çykyp, indi şu damarlar bilen hem zem edip hem şeýle-de yzada gidýär. bedene gidýär. Şu taýdaky damarlar bilen hem sorulýar beden beýinden ekstra nemesi kelle çanaň içindäki suwuklyk. Indi çagada kelle çana içki basynjyň ýokarlanmagy näme diýmek? Aslynda biziň çirepnoý diýýän zadymyz kelle içi basynjyň ýokarlanmagy. Lomber oňurgadan alnan serebrospinal suwuklygyň, ýaňky on prosent Ba diýen suwuklygymyzyň basyşy adatda dokuz ýigrimi bir milimetr merkuriý aralygynda. Eger şol çagada bäş minutdan köp ölçenen kelle içi basynjyň ýigrimi milimetr merkuriýden geçse, onda çagada kelle içi basynjyň ýokarlanmagy bar diýip pikir neme edilýär, bar diýip kesgitlenýär. Üns beren bolsaňyz şu taýda kelle içi basynjy prosta seredip doktor hä seniň ine ýigrimi ýigrimi milimetri merkurini geçipdir sende çirepnoý bar diýilenok. Munuň ýörite ölçelmeginiň bir usuly bar. Onam häzir aýdyp geçerin. Diňe şoň bile kesgitläp bolýar bu çirepnoýyň bardygyny çagalarda. Indi näçe adamda çrpno çagalarda görülýär? Dünýäde her ýyl ýüz müň çagadan nol ýetmiş birinde ýokary kelle içi basynjy diagnozy goýulýar. Dünýäde ýüz müň adamda nol ýetmiş bir. Ýagny eger meselem üç million çaga bolsa, şu üç million çagaň diňe ýigrimi bir sanysynda çrpnoý bar. Indi onda näme üçin biziň töweregimizde iki çaganyň birine çrpnoý diýilýär? Munuňam sebäplerinden biri häzir çagany ine ene ata getirýär welini doktor aglaýar diýýär ýa-da kelle agyrysy bar diýýär. Aý geçer sen öýüňe äkit diýse, ene ata näme diýýär? A bu doktor hiç zat bilenok, bize dermanam bermedi diýip gidýärler öýlerine. Şony diýdirmejek bolubam käbir doktorlar däri-derman berip bilýär. neme etsegem gynansagam bu-da men doktoryň kyýalňyş ça ene ata kyýalňyş on ýaly diýip gem etjek bolamok danini hiç kimi jac etjek bolamok ýöne diýjek bolýan şu ene ata şony şo bas neme bolýa doktoryň üstünde bir özüni şo şo temada neme görýädä Şony eger geldi çagam kelle agyrýar diýip bir zat derman ýazyp bermeseň ene ata-da hä meniň çagamyň keselin belli bolmady diýip başga doktor äkidýär ondan oňa äkidýär şonuň üçinem bizde çagalaryň köpüsine çiripnoý diýilýän bolmagy mümkin elbetde bir bölegi hakykatdanam çiripnoý dawleniýasy bardyr ýöne onuň nähili kyn şekilde kesgitlenýänini häzir men size gürrüň berjek biram çaga Çyryknoýy bolan çaga arkaýyn gülüp oýnap ýa-da ýöräp doktora geljek derejede bolmaýar. Onuň simptomlary, alamatlary agyr bolansoň, göz öňüňize getiriň, kelläňizde suwuň köpdügini ýa-da beýniňiziň çişenini, şoňa çydaman çaga uje gaty has uly simptomlar, alamatlar görkezýär. eger çaga gülüp oýnap ýa-da ýöräp doktoryň priýomyna baryp poliklinikada bir sagat garaşyp oturyp bilýän bolsa, bu çagada çirip noýuň barlygynyň alamaty gaty-gaty az ýagny göterim şeklinde. Indi wagtal-wagtal kelle içi basynjy asgyrmak, üsgülewük ýa-da çygylmak ýaly adaty hereketler bilen hem gysga wagtlyk bolsa-da galyp bilýär. Şeýle ýagdaýlar çrpnoý hasaplanmaýar. Ýagny çaga ýaramaýan wagty, üsgürýän, asgyrýan wagty, allergiýa wagty kellesi agyryp biler. Çrpnoýy birazajygam bolsa ýokarlanyp biler şo wagt. Ýöne bu diýmek çagada hroniki çrpnoý we ömür boýy agyr-agyr dermanlar almaly, içmeli diýlen zat ýok. Indi çrpnoýyň häzir sebäplerini aýdyp geçeliň. Beýniň şişmegi diýdik. Ýagny ýa beýniň suwy köpelse, ýa-da beýniň gany ganasa, ýa-da gany köpelse, ýa-da beýniň öz organy çişse, onda şu üçüsinden haýsy biri bolsa, näme bolýar? Çerip zady süňk ulalmaýany üçin göni şol zady edip başlaýar. Kellede simptomlary berip başlaýar. Trawma, meselem, zat boldy, awariýa boldy diýeli. Awariýa bolanda näme bolup bilýär? Kellede gan bolup, gan öýüp bilýär. Bu gan öýmesem beýne basynç edip, уже o taýda çiripnoý bolup bilýär. Rak bolanda, çişginlik bolanda, opukl bolanda ýene-de ol beýniň nemesini, möçberini ulaldýany üçin o-da gidrosefeliýa, nem, çiripnoý edip bilýär. Gidrosefeliýa diýilýän, ýagny beýniň içiniň suwuklygynyň köpelmesi hem edip bilýär, ýagny on prosent diýýän suwumyz. Ýöne bu gidrosefeliýa köplenç dogabitdi bolýar. Ýagny bu çagalar şeýle uly kelleli dogýan çagalar obyçny bular dogandan bäri bolýan zat birden birden bolýan zat däl bolaýanda-da ýaňky aýdyşymyz ýaly akut bir zat geçirse birden öňden ýok bolan bir zat birden emele gelse onda akut şekilde bolýar insult geçirmesi çagaň damarynyň dykylsa damar sowuklasa iňňi ýagny meselem trawma bolanda zat edende şu beýin nemesine çykýa öz territoriýasynyň daşyna çyksa onda ýenede ulalýany üçin oňa oda çirpnoý sebäp bolup bilýä biram dogabitdi patologiýalar ýaňky diýşim ýaly gidresefaliýa zat bular aslynda çaga eje garnynakada bilip bolýa bulary. Indi meselem şu wagt häzir e, tomografiýada görkezýärler e, çiripnoýyň görnüşlerini. Indi bular normalny e, kellesi, çagaň obyçny sagdyn çagaň kellesi. Bu ne çişen beýin, gidrosefaliýa diýýänimiz. Bu bärde gan öýüpdir. Gan öýensoň bu serediňine ulalýar Öz adyň kelläň içindäki beýniň almaly tutmaly ýerinden köpräk tutup başlaýa. Indi iriň ba her ýerinde nä iriň bolansoň näme edýä çişirýä ýa kenemäni beýniň içini. Kist bolsa kist bolanda bu dogabitdi kistlerde bulam opuhil ine opuhilde daş taýda beýin çişýädäni çrpnoý bolup bilýär. Ýagny serediň nähili agyr agyr zatlarda çrpnoý bolýar. Bir gan nemedende gananda ýa-da bir ullakan içinde bir elim ýaly ýumruk ýaly bir rak bar bolsa şon ýaly wagtlarda çrpnoý diýilýär. Indi çyrybnoýyň alamatlary çaganyň ýaşyna we basyşynyň ýokarmagymymy, hronikimi ýa-da derrew çalt şekilde emele gelýärmi, şoňa görä öýtgeýär. Indi bäbeklerde nol aýlykdan on sekiz aýlyga çenli bu çagalar gürläp bilmeýäni üçin, derdini aýdyp bilmeýäni üçin, kelläm agyrýar, ýüregim bulanýar diýip bilmeýäni üçin, bularda esasy görülýän esasy alamat makrosefaliýa, ýagny kellesiniň möçberiniň, göwrüminiň ulalmagy. Munam esasanam näme bilen, metrika bilen ölçeýärler. Çaganyň öz ýaşyna görä bolmalysyndan belli bir derejäňki ýokarsyna çyksa, Onda diýilýär, Biramşa suw köpelende indi çagalar on sekiz aýlyk bolýança şu kelledäki nemeler, süňkler birleşmeýäni üçin şu taýda bir boşluk bolýar, fontanel diýilýär şoňa. Bul aslynda her çagada görülýän zat. Şu eliniň bilen basyp görseňiz, ýumşajyk görersiňiz çaganyň kellesinde. Bu indi bir ýaşandan soň, bir ýarym ýaşynda ýuwaş-ýuwaşdan ýapylýar çagalarda bu süňk, bu süňkler. arasyndaky boşluk. Eger şo boşlugam çişýän bolsa, znaçit şo suw içinden ýokaryk galyp dur diýmek. Ine, şaryň giňelýänini göz öňüňize getiriň. Edil şon ýaly kelleçanagyň ýokarsyndan şol basynjyň, suwuň köpelen ýeri ýokaryk çykyp durýar. Ine, aşakdaky suratda-da görşüňiz ýaly. Bu şeýle hem Çagalarda daş-töwerege, bäbeklerde daş-töwerege höwessizlik, işdäsizlik, ondan soň o zat etmek, özüniň ýüreginiň bulanmasy, gusmasy, şu zatlaram çiripnoýyň alamatlary bolup bilýär. Indi çagalarda we ýetginjeklerde bolýan zat, kelle agyry, ýagny derdini düşündirip bilýän çagalar, kelläm agyrýar diýip biler, ýürek bulanma, gaýtarma, huşuň peselmegi, ýagny özünden gitjek derejede özüni bilmeýän derejede, nirede näme işläp ýörenini bilmeýän derejede ýa-da koma düşmesi, papilýodöma diýilýän, ýagny gözde otoskop bilen, otoskop diýen enjama, şo enjam bilen ölçelenine şo gözüň içiniň basynjynyň ulalmagy, tutgaý, tutgaýy bar bolsa çagaň, görmekde kynçylyk çekýän bolsa, esasanam ýok gözüni ýokaryk galdyryp bilmeýän bolsa, şu beýin basynç edeni üçin, beýniň suwy basynç edeni üçin göz aşak bolup ýokaryk galyp bilenok basynçdan ýaňa. Görüp bilenok. Ýörände neme ýöreýär? Sebäbi beýni uje çaganyň dogry ýöremegine, dik ýöremegine neme edýär, päsgel berýär şo beýinde bolýan näsazlyklar. Ýokary gan basynjynyň bolmagy, ýagny gipertoniýa, ýüregiň halt çalt urmagy. Indi şularyň birnäçesi birlikde görlende onda uje gorkulyp şo çirepnoý bamyka diýip doktora gidilýär. Ýöne çagada kellagyry bar bolsa, bu kellagyrynyň başga sebäpleriniň ilki gözlenip, ondan soň çrepnoý üçin ekstra diagnostikalary geçirilmeli. Kellagyryň başga bir topar nemeleri bolup bilýär. Migren bolup biler, çaga suwsuz galan bolup biler. Esasanam biziň çagalarymyz köp suw içmeýär. iýýän, şeker iýýän bolsalar gaharjaň bolup bilýärler, köp neme iýenlerinde, süýji zatlar iýenlerinde. Hemme dietadan başlap bir topar zat kelle agyra sebäp bolup bilýär. Ýa-da meselem wiralny infeksiýa geçirse, infeksiýadan soň kelle agyrysy bolup bilýär ýa-da infeksiýa wagty. Bu diýmek göni çagada çrpnoý bar diýmek däl. Biram göz öňüňize getiriň, indi aslynda diagnoz goýmak Kyn nä çaga? Hä sen çyrpnoý, sen çyrpnoý, seniň kelle içi basynjyň ýokarlanypdyr diýip bolar, ýöne bu çaga ömür boýy şo edilen ýalňyş terapiýalaryň, ýalňyş bejergileriň soň ömür boýy yzadyny jerimesini çekip gelýär. Sebäbi çaga ulalýan bolansoň organlary şo wagt ulalmakda bolany üçin dermanlar, agyr-agyr dermanlar onuň ösüp ýören organizmasyna has köp neme edýär, çalt zyýan edýär. Biziň nememizden, biziň organlarymyzdan olaryň organy has çustwitelni bolup, has neme bolup bilýär. Çala uly nemelere, saýderfektlere garşy göni bildirip başlap bilýär. Indi çirip noýy bilemok, indi Türkmenistana gidende nädip näme diýerler meniň görýänim pediatra etse newrolog etse çagany barlaýa edýä näme dip prosta hiç hili o zat etmän diagnostika geçirmän sen çaganda çirip noý bar diýilip bilinýä Aslynda, ine, görseňiz, şu taýda çirip noýy bilmek üçin şunuň ýaly shemalardan geçmeli. Muny, konýeşne, ene-ata bilip bilmez, muny newrohirurglar, anestezistler, ýagny reanimasiýada ýatjak derejede agyr bolmaly şekilde bolanda, ine, çirip noý diýip, onuň sebäpleri gözlenip başlanýar we diagnoz goýulýar. Diýjek bolýanym ýene bir gezek çaga ýöräp, oýnap, gülüp nämä gelýän bolsa, pediatra gelýän bolsa, göni çyrpnoý diýilmegi, diýilmäkä başga sebäpleriň gözlenip näme etmeli, etmeli we Statistika görä-de, ýüz müň çagada nol ýetmiş birinde, ýüz müň çagada bir çagada-da görlenok. Baryny bir çagada diýemizde-de, Türkmenistandaky statistika seredeňde gaty köp tapawut bar içinde. Indi çiripnoýyň asyl kesgidi, hakyky kesgidi iki şekilde bolup bilýär. Eger çiripnoý ýok kelle kelleçanak içiň içki basyşynyň ýokarlanmagyň bardygyny kesgitlejek bolsak, ýaka daşary wentrikulýar drene etmeli, şun ýaly dren goýup kelleden geçirip şo şekille manometr bilen we bärdäki ölçenýän neme bilen ölçeýäler enjamlar bilen ýa-da kelle içi basynjy monitoryny ullanyp kelleçe basynjyň ýigrimi milimetr merkuriden köpdügini görmek şeklinde. Ýagny ikisem inwaziwny zatlar. Ikisem kelläň içine zat çümdürip etmeli zatlar. Bu zatlary poliklinika ede edilýän zatlar däl. Bu şeýle reanimasiýada ýatyp, serwisde ýatyp agyry bolýan çagalarda edilýän zatlar. Çrepnoýam şu derejede kyn diagnozyny goýmak. Onda nädip poliklinikada ýöne aýakda gezip ýören çaga goýulmagynyň goýulmaka iki gezek, üç gezek bir pikirlenmeli. Indi çerepnoý indi aýdamda ine gaty köp onuň nemesi bar, diagnozynyň zady. Men köpüsine girip oturjak däl, sebäbi uje bu has ileri derejede bolýar. Ilki alamatlary barmy, şolara seretmeli. Ýürek bulanmasy, kusmasy, kelle arsy gözün ýokaryk galdyryp bilenok ýöränine çaýşyk çüýşük ýöreýä özüni kän bilenok nirde näme edip ýörenini bilenok neme geçirýä insult geçirýä ýa-da neme edýä tutgaýy tutýa şuny ýaly agyr zatlar bar bolsa onda çagany göni haýal haýal laman doktora äkitmeli. Onda tomografiýa çekilýär, ýa düşürilýär, ýaňky suratlarda görkezenim ýaly, tomografiýalar düşürilýär. Kelle içi basynjy, eger gerek bolsa, ýagny ýaňky monitorlar bilen hem ölçenýär. Eger kelle çüwdüniň çanagynyň kelle çanak içi basynjy ýigrimi millimetr merkuriden köp bolsa, onda çerepnoý ba diýip bejergisi edilýär. Biram üns bermeli zat, bu bejergi ýatan ýerinde edilýär çagalara. Bu bejergileriň hemmesi damardan, agyr edilýän zatlar. Şonuň üçinem mesenne çürük noýba sen witaminleri iç, şu däri-dermanlary iç, öýüňde bejer diýiljek derejede aňsat zat däl. Çala bir zat ýalňyş gitse, çagaň ömri risk risk risk anemede durýar. Şonuň üçin üns bermeli diýjek bolýanymda, o zat edip e, öýe ugradyp, çyryp noý diýip ugradylýan bolsa, bir pikirlenmeli, şun ýaly agyr derejede kesel bolýan bolsa, öýde nädip bejerip bolýar, bolanok. Indi bejergisine aýdyp geçenimde, ýene-de köp bejergisi bar. Indi çyryp noý diýilýän zat aslynda özi kesellädenini bir topar keseliň simptomy alamaty şeýle dämi sebäbi ine rak bar bolsa rakdan sebäpli bolup bilýär ýa-da indi beýinden şo suwuň gidýän ýerinde bir ýapylan bolsa bir kiçelen bolsa onda beýiniň suwy çişip bilýär ýa-da meningit diýdi aslynda ilki şo sebäpleri bilip şo sebäpleri ygdat etmeli bejermeli Ýöne çaga gelende ilki maska arkaly kislorodyny bermeli, glýukozasyny ganyna ölçemeli, eger ganda glýukozasy peselen bolsa, ony damardan düzetmeli. Ene manitol we solýoý rastwor diýlen iki sany neme bar. Manitol bu şugdurýan dermanlardan. Bular hem berlip biler, ýöne muny hem doktor kesgitleýär. Ýa buşgydyrýan dermanlaryň gaty üns bilen etmeli sebäbi çala nemesde köpetse bu böwreklere yzyna gelmejek derejede zyýan berip bilýär. Şonuň üçin hem buşgydyrýan derman esasanam furosemid diýdi şon ýaly agyr agyr dermanlary öýde bermäň çagalara. nähili ony ol ulularda edilende ony ölçäp ölçäp her aý ýa-da her 3 aýdan böwrek testleri geçirip barlanyp hä seň böwregiň daýylan ýam daýylanok şoňa görä ýene täzeden möçberi neme edilip edilýän agyr dermanlar şular Kim boldy çagalary öýe äkidip bir gezek kurs ber, bäş gün ber, ýedi gün ber, soň goý diýiljek derejede aňsat ibuprofen ýaly neme dermanlar dä bular, ýeňil dermanlar dä. Gerek bolsa intubasiýa edilýär, ýagny çaga ýatyrylyp, şlanga geçirilip, dermanlar şo şo şekilde berilýär. newrohirurgiýa bilen anesteziýanyň göni bölümleriniň gözegçiligi astynda bolmaly. Ýagny diýjek bolýanym, çaga pediatr dälänini bu zatlar bilen esasy newrohirurglar gyzyklanýar. aramyzda newrohirurglar bar bolsa, soň goşasylary gelýän zatlar bolsa menden has gowy bilýändirler, goşsalar begenerin. Birem diýşim ýaly, eger sebäbi opuhol ýa-da bolsa ýa-da derman bilen düzelmeýän bolsa, däri-dermanlar bilen bejerip bolmaýan bolsa, onda iň soňky derejede hirurgiýa, operasiýa gerek bolup bilýär. Indi soralýan çagama çirip noý diýende öýde bejergi edip bilerinmi? Öýde bejergisi edilýän derman nä? Haçan doktora gidersiňiz? Doktor çirip noý diagnozyny goýar. Belli bir derejede sebäbi bilinip, sebäbi bilinmese-de, käbir çirip noýlaryň sebäbem bilinmeýär. Esasanam Neme çagalarda, gaty semiz çagalarda çrpnoýyň sebäbi bilinmän bilýär. Şon ýaly derejede ilki doktoryň gözegçiliginde, soň öýe derman berse, onda bolup biler. Gomeopatiýa, ýagny öýde däri-derman, ot, bular yzat berlenok, maslahat berlenok. Bular hiç hili peýdasam zok, zyýanam ýok. Belki zyýany köp derejede berilse, zyýany bolup biler. Witamin, Çagalara diagnozy bolmasa, witamin kemçiligi ýok bolsa, witamin bermegiň çrpnoýa bir peýdasy ýok. Nitrogliserin, nitroprusit, ýagny damary giňeldýän, vasodilator diýilýän dermanlar, bular damar giňeldende hasam beýniniň içini giňeldýäni üçin, şonuň üçin bulary wapşe bermek bolanok çagalarda-da, ulularda-da. Ondan soň suw berlende nemeden kapelnitsa berilýär. Şo kapelnitsa berilende suw içindäki duz, duzuň mukdaryndan suwuň mukdary has köp bolsa, onda o-da beýniň ödemini, ýagny çişini güýçlendirýäni üçin o-da bolanok. Ondan soň anesteziýada berilýän zatlar, on propofol diýip berilýän zatlar bar. Bu bu has ço- has köp doktorlara, saglyk işgärlerine degişli. Şony on t- on iki sagatdan köp berilse, bu da çrepnoý üçin be- etmeli zat, etmeli däl zatlardan biri. Buram diýşim ýaly, doktor maslahatyndan daşgary buşugdyrýan dermany yani meselem goňşymda bar eken bir içip görsün e, atasy ullanýar enesi ullanýar bir içip görsün şon ýaly derejede bolmaz çaga peýda etjek diýip ziýan ediler indi çaga näme üçin aglaýar aslynda çirip noý diýmezden öň başga bir topar sebäp bolup bilýär. Çaga diş çykanda, içinde gaz bar bolsa, pampersi hapa bolsa, howa emende howa ýuwudýany üçin gaz bolýar. Agzyny gowy gowy emip bilmeýän bolsa çaga, howa ýuwudýany üçin olam neme edip bilýär, çagada çaga aglap bilýär. Üns isleýän bolsa, O ukusy tutýan bolsa, gaharly bolsa, aç bolsa, bir topar sebäbi bar. Şoň üçin çaga çala aglanda, hop, doktora gideýin, bir dermany berilsin, çyrpnoý bolsun, bolmasyn, şon ýaly zat etmeli däl. Çaga aglaram ulalanda, şu zatlary ene-atalara biraz men özüm ene bolmamsoň, eje bolmamsoň, belki meniň Diýýän zatlarym kän neme bolman biler, edil sen eje däl nädip bilýäň diýip bilersiňiz. Ýöne doktordan doktora, poliklinikadan poliklinika gitse çaga üçin gaýtam zyýan. Sebäbi bir topar infeksiýa bar aňyrda, bir topar hapa zatlar bar. Çaga gaýtam has köp kesel bolup biler gatnap ýörse. Şonuň üçin şunýaly zatlar bar bolsa birazajyk sabr etmeli. Çaga ulalanda aglaram, kellesem agyryp biler, üns üçinem edýän bolup biler. Şu zatlary gözden geçirmeli. Ýene bir uly çagalarda, has ulurak çagalarda näme üçin aglap bilýärler? Üns isleýäni üçin, ýene diýşimiz ýaly aç bolsa, stres bolsa, bir topar öý işi bar bolsa aglap biler. Diýenini etdiresi gelýän bolsa bu köp görülýär çagalarda. Gahary gelýän bolsa bir zada, bir bolgusyz bir zada-da gahary gelip aglap biler. Iş edesi gelmese, ýadaw bolsa, şun ýaly ýagdaýlarda-da çaga aglap biler. Ýagny diýjek bolýanym, çirip noý diýmezden öň bir toparça aglamagynyň sebäbi bolup bilýär. Ýene-de ine iki müň altynjy ýylda geçirilen bir barlagda zada gelýän, tiz kömege gelýän çagalaryň prosentlerine seredipdirler. Ýagny şu taýda kyrk prosent bilen ýetmiş prosent aralygynda aslynda gelýän çagalar gelmese-de bolýar şolar tiz kömege. Bular näme? Viral illness diýilýän wiralny infeksiýa. Aslynda infeksiýa geçende şo kellagyry geçibem gidýär. Ýöne şular çagalary şo agyrýar diýen üçin çagam kellesi agyrýar, şuň bir keseli bolaýmaly. Aslynda diňe çagada-da däl, ulularda-da bolýar. Banno gelýä saňa men ne diýä şu şu ba diýä prosto hiç nem etmeýä şu tam meselem diýä käwagt aýdaýla bir agyrýa bolup biler adamyň organizmasy agyram bolup biler geçmem biler diýeňde şoňa neme satisfaction bolanok şoňa ýok diýä hökman bir ady bolaýmaly sebäbi adamyň nemesi şon ýaly, tebigaty şon ýaly, hemme zada bir kesgitlenme isleýär. Biram derman berse, plasebo şeklinde-de gowulandym diýip pikir edip bilýär. Be, nemesden, a, şuny iç diýip, hiç peýdasy bolmaýan witamin ýa-da ot-çöp berseňem, belki, şony içende kömek edýänini pikir edeni üçin, uje psihologiýasy şoňa neme edeni üçinem gowulanyp biler. Ýagny, serediň ine, kellesinde opuhl bolan diňe ýaňy gelýän adamlaryň, gelýän çagalaryň iki proçent prosendi, üç prosendi, aňry gitse bäş prosendi şu çagalaryň kelle agyry bilen gelýän çagalaryň asyl sebäbi çiripnoý, galan ýetmiş prosent, segsen, togsan prosendi başga sebäpler. Ýagny belkem çirip noý dälläniini has olaram neme bolup biler, serýozny zatlar bolup biler. Ýöne ýüzde kyrk, ýetmiş prosendi öz-özünden geçip gidýän infeksiýalaryň alamaty bolup durýar. Meniň aýtjaklarym şular.
Köp sag bolun, doktor Maral. Sag bolun. Gaty soraglar sorama. Indi soraglar bar bolsa, şu wagt ýalňyşmasam Facebookdan, biram YouTube'dan gidýär. Eger soraglar bar bolsa, şony Zoom-a geçirip bilseňiz, Biz üçin has aňsat boljak. Eger Facebookda ýa YouTubeda sorag bar bolsa. Ha, YouTube bilen Instagramda bagyşlaň, Facebookda ýok eken, Instagramda bar. Sorag bar bolsa, Zoom-a geçirip bilseňiz, e, meň üçin has aňsat boljak. Eger e, gatnaşyjylardan sorag bar bolsa, eliňizi galdyrsaňyz, biziň e, şo Kamera bar, hem diňleýjilerem eşider ýaly onlaýn gatnaşýanlar. Siz geleniňiz üçin birinji nobat siziňki, soragyňyz barmy? Ýa-da bar bolsa eliňizi galdyraýyň. Gatnaşyjy sizem.

Hawa, gyzykly boldy. Meň öz oglumam şoň ýaly çiripnoý boldy. Ýöne meň sorajak zatym hüwdi çiripnoý diýlende, ol kesgitleme däl, ine sen özüň ýaňy aýtdyňyz. Belli bir keselde şo hüwdi çiripnoý bolýar diýdiňiz, sanadyňyz ýaňky ýyly diýdiňiz. Rak bolmagy mümkin ýa başga-da. Onuň hakykatdan hem men işleýän döwürle men häzir e, näme pensiýada nutriçeripnoý kesgitleme ýok diýip aýdýardylar. Ine siz häzir özüňiz hem aýdaňyzda şol belli bir agyr kesellerde bolýar diýdiňiz. Onsoň hem men özüm ine doktor, aýal doktor, i bize bütün dünýä saglyk guramasy ýaňky siziň görkezen nemeleňiz bar, instruksiýalaryňyz. şoň ýaly instruksiýa berilýärdi. Onu şol ministrsiýa alyp, şo ministrsiýada onuň bize paýlanýardy. Biz onuň soň şoňa salgylanyp, belli bir kesgitleme goýýar, onuň bejergiler berýär. Elbetde biziň öz ýerli ýurdumyzyň limitine görä. Ine şol siziň ýaňky beren kesgitlemäňe bütin dünýä guramasynda barmy? Şol hemme ýurtlara iberilenmi ýa ol diňe siziň öz eden işiňiziň netijesimi diýip sorajak boldum. Bu
indi häzir bütün dünýä demesiniň saglyk guramasynyň nemesine seredemizde web saýtyna girip görseňiz kän ullakan neme ýok eger doktor bolup has nemesini etjek bolsaňyz gidrosofiliýa gaty az görülýän üçin men şuny gördüm gaty az e, informasiýa bar. E, meselem, incidence prevalence diýilýär, näçe ýylda näçe gezek näçe çagada bolýar, näçe ýüz müň çagada bar. Şo zatlar hem ýok nemede PubMed-de ýa-da medical literature-de ýok şolar. Şonuň üçin e, bir azajyk nemesini tapmak kyn e, e, statistikasyny. Ýöne meniň e, o zadym e, ulanýan esasy e, çeşmäm Uptodate dot com diýip bir doktorlar üçin ýörite bir saýt bar. Oňa-da diňe doktorlar girip bilýär ýa-da siziň uniwersitetiňiziň nemesi bar, girişi bar bolsa, şol her aý uptodate diýýän tak tam dem edip durýar diýmek, şol bütin ylmy barlaglaryň we edilen, geçirilen research-laryň jeminde çykarylan Bütin dünýädäki doktorlara berilýän ine maslahatlar, diňe Amerika üçinem däl. O taýda tak tam diýýärler ine, dünýäde nähiliräk, dünýäde şu ýerde görülse nähili liçeniýe, şu ýerde käbir nemeleriň liçeniýesi diňe hany bu çyrpma üçin däl däl ine, başga kesellerde käbir döwletlerde köpräk görülýär, käbir döwletlerde az görülýär. Şu Aptudeit. Komda hemmesi şonuň berilýär. Ybram gowda taraby bütün çeşmeler ýazyp dur. Öňe citation edýärler, ýani reference berýär. Basýaň welin şu şu beren nemesiniň basýaň bolup çykýar nireden gelýän çeşmeleriniň. Bütün ýe dünýä saglyk guramasynyňam meniň ynanýanym, bilýänim olaram edilen barlaglaryň netijesinde şuny ýaly algoritmalar, gaýdlaýnlar çykarýarlar. Şonuň üçinem birem bir topar ýere girip gördüm, men seredip gördüm, hemmesinde esasy başda edilýän zatlar şu kislorod bermek, glýukoza, stabilizasiýa, ABC, airway, breathing, pressure, circulation şu zatlar taktam hemme nemede edilýän zatlar. başda uly kiçi gelende akut bir zat bar bolsa newrologiki bir zat pikir edilýän bolsa geçilýän zatlar ondan soňkusy hä ine opuhul bar diýeli infeksiýa bardyr her doktoryň aýry bir nemesi bolup bilýär ýa-da bir ýurtda edilýän zatlar beýleki ýurda neme edilmän bilýär iň bolmanda iň başdaky şu algoritma hemmesi üçin deň ondan soňky sebäbini tapyp Sebäbine görä edilýän däri-dermanlar ýerden-ýere üýtgäp bilýär. Meselem, Boston Children's Hospital-da edilýän liçeniýe bilen Balkan welaýatynda edilýän liçeniýeler deň bolman biler. Sebäbi bärdäki bolnitsalara näçe ýüz müň dollarlyk, million dollarlyk fond gelip durýar. Bular iň täze tehnologiýany şo birinji şo taýda barlanyp görülýär. Buram bulara research üçinem näçe million milliard dollar pul berilýär. Olar uje başda bir ädim öňde bolansoň, belki olarda berilýän bejergi üçünji dünýä döwletlerinde ýa-da beýleki döwletlerde elýeterli bolman biler. Hem sag boluň jogabyňyz üçin. Indi Abat soraýar Zoomdan gatnaşýan. Ulularda-da şuň ýaly kellagyry ýagdaýynda çerepnoý diagnostikasy ýaňky çagalaňky bilen deňmi, gaty azmy? Buram genetikaň roly diýýär bu keselde. Aslynda nemelerde-de, ulularda-da az görülýärdi, ýöne soňky nemede esasanam fertilni aýallarda, ýagny dogurma ýaşyndaky aýallarda semizlikden ýaňa pseudotumor cerebri diýilýän gidrosefeliýa dälä, gidrosefeliýa bolanda diňe suwuklygyň artmasy bolýar. kelleçi basynjyň artmasy, u basynjyň ýokarlanmagy, ýagny o zat çiripnoý diýýän zadymyz ulularda-da gaty az görülýän zat. Onuňam nemesi men seredemde statistikasy ýüz müňde bir adam diýip ýadyma düşýär. Ýene-de seredip bilerin abat neme edip çeşmäni ugradyp bilerin göremsoň. Ýöne şu diýişim ýaly soňky döwürde semizlik keseli çykany üçin köp adamda semi keselli meni semizlik bolýany üçin şu bel sebäbi belli bolmadyk idiopatik diýerler şol çirip noýuň görülmesiniň sanynyň sebäbi nemesi artdy göterimi artdy dünýäde
Sorag bar bolsa bärden eliňizi galdyryň. Bir sorag bar eken, men barýança indiki sorag soraýyn. Çerepnoýda başga ýüze çykýan keseller çykyp bilýärmika? Çerepnoýda, meselem, göz nerwiýalarynda mesele çykýarmy diýýär. Ýa-da zyýan ýetirýärmi? Sebäbi şeýle pikir ediň, beýindäki nerwler gaty zat näzli, hawa, duýgur. Ondan soň siz häzir şu wagt basyp basyp basyp şo taýda belli bir nemeden soň uje onuň nemesini giderýä onuň funksiýasy gidýä işleýşi bozulýa näme üçin çaga meselem gusup başlaýa ýada başy aýlanýa ýada hereket etme şo beýindäki şo zatlar sazlaýan görmesini sazlaýan nemesini sazlaýan ýöremegini sazlaýan nemesin şu o zat edende ýürek bulanmasynyň öňüni alýan şo funksiýalar beýindäki şo basynç nirä barsa, şo taýsynyň işleýşini bozýar. Ondan soň beýin, beýni bilen baglanyşykly hemme zat bolup biler. Paralizowasiýa-da bolup bilýär, görmede-de problema bolup bilýär, gürläbem bilmän bilýär. Bir topar nemesi, şo beýnä zyýan berýän hemme simptomlar ýüze çykyp biler ýagny.
Murat salam aleyküm sag ol. Hemra derdiniz prezentasiýa üçin köp köp sag olun. Sag ol. Çuňluklaýyn öwrendim. Umuman bir zatlar bilsem de şu gün köp zatlar öwrendim. Şo men soragym şu tasada siz aýtdyňyz şo barada biz öwrendik. Adamlar bir çoly ýoldan goşuldy. Şol adamlar indi bildi, you know, düşündiler zat etdiler şu topic barada i awareness bar. Beýleki adamlar üçin Türkmenistanda meselem nähili meýilnamalar bar, şol zat düşünjäni ýaýradar ýaly pikirlerini ýetgeder ýaly. Belli bir meýilnamamyz barmy? bu meýilnamaň bolmasy üçin ilki biz meselem öz maşgalamy aýdaýyn. Men ejeme bir zat diýsem, eje şuny şuny şuny şeýtmeli diýsem ýa-da gyz doganyma şu şu şuny şeýtmeli gyzyňa, ogluňa diýsem, gidip goňşa soraýar, oňa soraýar, muňa soraýar, pylan goňşym pylan zat diýdi ýa-da bärdäki doktor pylan zat diýdi diýip, meniň bilýän öz ugrumdaky zada-da ene-atalar ýa-da garyndaşlar kän bir ynanman bilýär. Şuny ýaly zatlar görlüp bilýär. Şonuň üçin ilki başda nemäni men özüm indi Türkmenistanda bolmamsoň uly gürlemäýin ýa-da o taýdaky şertleri men doly bilemok, şonuň üçin atyp tutmaýyn, o ýalňyş bolar, buram adalatlam bolmaz. Ýöne Başda doktorlarda, saglyk işgärlerinde şunuň nemesi edilmeli-dä. Ine, Orsýetde näme edipdirler, soňky döwürde elli prosent diýýär, soňky dört-bäş ýyllykda çrepnoýyň diagnostikasy elli prosent azalypdyr. Ýagny, on adama öň çrepnoý goýulýan bolsa, neme, diagnoz goýulýan bolsa çaga, indi bäşe düşüpdir. bolupdyr. Şo nämeden bolupdyr? Telewizora çykyp aýdýarlar olar, çiripnoýyň hemme çagada bolmaýanyny. Ýutuba girip görseňiz görersiňiz, çiripnoý dawleniýe, wnutriçiripnoý dawleniýe u детей diýip görkezýärler. Bularyň nämede, social mediada doktorlar gürleýär. Doktorlara ýa-da saglyk işgärlerine bu barada neme berlip durulýar-da, täzelikler aýdylyp durulýar. şu zatlary, hemme zatlary ilki başda doktorlara, olara ene-ataň ynanýan adamsyna ilki başda öwretmeli. Ondan soň ene-ata-da näme edip bolar? Sebäbi biz bärde oturan ýerimizde o garyndaşymyza diýeris, bu garyndaşymyza diýeris. O, o diýen zadyňam telefonda bolansoň ýüz-ýüze görşeňok, seniň näm, ugruň başga. Ondan soň kän saňa ynanmanam bilýärler. Şoň üçin, şoň üçin diýjek bolýanym, Bu gaty uly zat, aňsat diýmek, ha doktorlaryň rem etme, öwretmeli, üýtgetmeli zat diýmek. Ýöne munuň üçin düýpli üýtgeşmeler gerek. Saglyk nemesinde geçirilip durulmalymyka diýýän konferensiýalar, zatlar her ugurdan şu iň azyndan medisinski literaturany täzeläp durýarlar adamlar, doktorlar ýyllyk şon ýaly konferensiýalara zatlara gidip. Meniň öz düşünjäm şeýle, başga düşünjeler bar bolsa aýtmak isleýänler diňlemek islärin.
Köp sag boluň. Biri terminologiýa sorapdyr, çerepnoý hidrosefalmy diýip, şol şonuň medical terminologiýadaky medisina Ýok, indi indi üç sany üç sany zatdan çyrpnoý bolup bilýär diýdik. Beýniň öz şu zady, beýin diýilýän organymyz, şu zygyr-dygyrly hoda meňzeş, şu ulalsa, meselem näme bolýar? Şo içinde diýeli rak bar. Rak bolanda näme bolýar? Ulalýar beýin. Şoňa çyrpnoý diýilýär. Ýa-da, meselem, ganasa, meselem, awariýa boldy diýeli çaga, gan öýdi içine kellesiniň, o taýda-da çiripnoý diýilýär. Eger suwy, ýaňky on prosent suw diýdik-ä, beýniň ýüzüp durýan zady, şo uly köpelse, onuň hem köpelmeginiň sebäbi bar. Ýa-ha gaty köp öndürilse, o-da näme, rak keseline zadynda bolup bilýär. Şo, şo suwy öndürýän öýjükler köpelip, has köp suw öndürýär. Ýa-da käbir çagalarda genetiki, dogluşdan bolup bilýär. Şu şu taýda suwunyň gidýän ýerinde, beýniň beýiniň nemesinde, brain stem diýilýän ýerde, şo taýda suwuň geçýän ýeri dykylsa, onda suw köpelýär, muňa gidrosefaliýa diýilýär. Ýagny çirepnoýyň görnüşlerinden biri gidrosefaliýa. Gidrosefaliýaňam sebäbi beýniň daşyny gurşaýan suwuň cerebrospinal fluid diýilýär, şonuň mukdarynyň köpelmegi, on prosentden köpelmegi ýa-da ýigrimi milimetr merkuriden has ýokaryk çykmagy çagalarda. Köp sag boluň. Başga sorag ýok. Doktor Jemile soragy bar size. Ýene bir doktordan. Bir niçik kamera barýar size? Bärde. Köp sag boluň.
Gaty

Şol Maralyň aýdyşy ýaňky suwuklyk bir hili tizlik bilen aýlanyp durýar beýnide. Belli bir tizligi bar. Ine şo Maralyň ýaňy aýdyp geçen zatlary şol tizligini, şol suwuklygyň aýlanma tizligini üýtgedýär. I üýtgedende-de peseldenok-da gaýtam ýokarlandyrýar. Sebäbi böwet bar-da, ýa çiş bar, ýa-da suwuklyk köpelýär, böwet bar. Ine biziň obyçny dawleniýämiz, esasy dawleniýämiz diýýärler-ä, ýokary galdy diýip. Şonda näme bolýar? Şonda biziň sasudlarymyz näme inçelýär, şonuň üçin dawleniýe ýokary galýar. Emma beýniň içinde şu ýaňky böwetler bolany üçin şu dawleniýäň tizligi

Sag tanyşypdyk biz. Bolly köp sag boluň. O bir biri raise hand diýä welini isleseňiz. Düşünmedim.
Deme zoomda biri Oraz Rahim raise hand diýä. Bilemok. Sorag bar bolsa. Sorag barmy?
Maňa elini galdyrypdyr.
Ha şeýlemi? Sesini açyp bilmeýär. Ony sesini açyp bilmeýär. Ýazmasa bolmazmy?

halka ýeter diýip umyt edýän. Iň bolmanda birnäçe kişä ýetse-de, sebäbi sähel çaga aglasa çerepnoý diagnozy goýulýar hakykatdan hem. Indi goýýarlarmy bilemok, ýöne doktora gitdik çerepnoý diýdi ýa-da oňa gitdik çerepnoý diýdi. Hawa, meniň ýegenlerimiň üçüsinde çerepnoý diýip goýupdyrlar. Şoň geçen ýyl bu terapnoý barada, kelle agyry barada geçen ýyl doktor Kakrelem çykyş etdi. Ol ulular üçin çykyş edipdi. Eger ulular üçin göresiňiz gelse şo taýda azjyk iňlis dili rak çykyş. Ýöne umuman geçen ýylky düşünişimem terapnoýyň diagnoz diagnozyny goýmak gaty kyn. We hani seredip e, diagnoz goýuljak bir kesel däl-de. iki soru gelipdir. Bir hem şeýle diýiň şeýle köp. Bir bir doktor diýä, prosta aýdyp geçen anekdot şekline. Çagaňyzyň diýä kellesi uly diýip pikir edýän bolsaňyz, ilki diýä enaňa özüňiziň diýä çagalyk suratlaryňyza serediň diýä. Kelläňiz ulumy diýä. Ondan soň eger diýä şon ýaly bolsa, öz çagaň doguşdan hem şon ýaly bolup biler. Belli bir prosendiň içinde şo on prosent bile togsan bäş prosendiň içinde kelle bolsa uly bolaýanda-da şony normany geçmeýän bolsa onda neme göni kelle ulaldy neme diýmek däl belki çaga size meňzändir. Hawa indi özümem kaka hökmünde eger bir doktor meň gyzyma diagnoz goýsa şerapnoý diýip Ýagny agyr keselli oçerepnoý diýmek, hökman başga bir bilýän, bir bilýänräk bir doktora dakydip, ikinji, üçünji pikirem soramak ýerliklimikä diýýän, a bir ene-ata hökmünde her kim çagasyna, sebäbi bu dermanlary bereňden soň ösüp barýan çaga zyýan ýetirse, irreversible-a yzyna gaýtaryp bolmaz. Çerapnoý diagnoz kagyz. O zatlar bular komment e, geldi. E, köp sag boluň diýip durlar. Bol köp sag boluň beren gürrüňleriňiz üçin. E, işiňizde üstünlikli dileýäs. Ýene gatnaşmagyňyzy.
Çagyranyňyz üçin sag boluň.
Sag boluň. Geleňiz üçin.